Без инде кунагыбыз, Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Насыйбуллин белән әле саубуллашмадык, чөнки, чөнки әле сөйләшер сүзләр бар. Рөстәм, сөйләшер сүз дигәннән безнең радио тыңлаучыларыбыз сине яратып, синең э, тавышың белән илһамланып, сәламнәрен җиткерәләр. Укыйммы? Укый да.
Рөстәм Насыйбуллин искиткеч сәләтле җырчы. Алга таба да аңа бары тик уңышлар, сәламәтлек, бәхетле тормыш телим. Алга, алга, алга. Рөстәм, Кайсы яктан икән син, тумышың белән, дип тә язганнар. Шуны да сөйләп үтәле. Рәхмәт бик зур. Э, мин үзем Шалды, Шалы, Шалы шәһәрендә туганмын инде. Әтием Норлат районыннан, әнием Сарман районыннан. Шулай булгач инде. Син шулай дип әйтеп куйдың, туган инде теге. Миңа әйттеләр кебек яңгырый бу теге. Әйе, аннан соң инде Норлат районы Кизләү дигән авылга күчеп кайтып киттек без. Шунда мәктәпне бетереп, мәктәп елларын шунда узды. Шунда укыдым әйе.
Димәк, синең өчен туган җир ул Ярчаллымы? Әллә инде Норлат районы Кизләү авылымы? Бөтенләй Татарстанда йөрим мин. Менә Татарстанда туганмын. Рөстәм, әле тагын шундый да сорау. Э, чит җирләргә концертлар белән нәкъ менә Татарстанның данын яклап та барасыз, чыгышлар ясыйсың. Менә ул якта э, яшәүчеләр сезне ничек кабул итәләр? Анда менә җир су дигән э, хис бармы аларда? Туган җирне сагыналармы? Милләттәшләребез ни хәлләрдә?
Милләттәшләребез.
Әлбәттә, сагыналар инде, җылап тыңлыйлар җырларыбызны. Менә әле күптән түгел генә Кемерово өлкәсендә булдык, аннары Омскида булдык. Муса Җәлилебезгә һәйкәлләр ачып йөрибез. Бүген менә төнне Алла бирса, Бишкек шәһәренә, Киргизиягә очам. Ә болай менә күргәч, анда яшәүче милләттәшләребез кая әле Татарстаннан килгән кешеләрне тотып карыйм әле. Тотып карыйм әле, кочаклыйм әле диләрме? Анда инде теге протокол буенча бер генә җыр җырларга, мәйтәм, халык килгәч иде Тагын җырлыйк инде, аларның тыңлыйсылары килә, шулай иттереп җырлар куштырып, алар өчен тагын җырлыйбыз без җырларны. Аеруча нинди җырны яратып кабул итәләр? Бармы ул андый җырлар менә, бөтен җирдә дә менә на ура диләр бит әле менә шулай уза торган. Бар инде алар, берәү генә түгел, теге элеккеге ретро җырларны инде халык белә, шул җырлар белән үскәннәр алар. Мәсәлән? Мәсәлән, Сарман вальсы, Киек казлар, Рөстәм Яхинның романсы, күп инде алар. Инде теге гимнга үрелгән туган тел җырында. Әйе, туган тел сез инде.
Курале, Сорман вальсы дидең дә, әйдәле музыксыз гына акапельно бер куплет. Ярыймы? Авыр хәлдә калдырмыйбыз син. Тавыш уянды инде, репетиция булды. Бер генә куплет.
Безнең радио тыңлаучыларыбыз, чөнки монда синең э, тавышыңны рус телендә дә ишетте инде, җыр белән рәвешендә дә, менә акапельно үз тавышың белән генә югары. Әйдә, Кристин.

Кырык эшең ташлап кырык якка, Чыгарсыңмы каршы алырга?
Каршы алыр кешеләр булып торсын һәм инде якын кешеләр безне шатландырып кайтсын, туган җиребездә бәхетле булып, сау-сәламәт булып яшәүләр ясын барыбызга да, дип Рөстәм, килгәнең өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Үзегезгә рәхмәт. Алга таба да менә Шундый кабатланмас тавышың белән тамашачыларны, радиотыңлаучыларны сөендереп торырга язсын сиңа.